السلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے ٹھیک ہو خوش ہو ڈیلی سویل بیٹھک دے وچ تہاڈا دوست تہاڈا ہوسٹ غزن فر عباس حاضر اج تہاڈے واسطے ایک پری ول گھن کے آیا سائیں رفت عباس دا ناول نیلیاں سلاں پچھوں اٹھارویں دری جھاگسوں سائیں کٹھے نارنگی دی ملتان آمد ایف آئی آر درج نہ تھیوݨ دا سݨ کے نارنگی کلہوکی ملتان پڄائی ہئی۔ اوندے فلیٹ وچ ہک ننڈھڑی میز تے ریلوے دے دخانی انڄݨ دا ہک ٻہوں سٹھل ماڈل پیا ہا۔ اے انڄݨ لڳ بھڳ ݙو فٹ دریگھا، چھی انچ موکلا تے ہک فٹ اچا ہا۔ ایہ اپݨی ڈھال وچوں بھانویں پورا نہ ہووے پر اپݨی بھال وچوں پورا ہا۔ ایندی کالی، رتی تے کہیں کہیں جاہوں سنہری جھال وچوں ڄاپدا ہا جو کہیں شئے دے وݙپ توں ہٹواں اوندا نکڑپ وی اپݨی پوری ہوند رکھدے۔ ایں ماڈل وچ ڈرائیور تے فائر مین دی چھتر، انجݨ دے چفیروں پیر جھل، بوائلر، بھاپ دیاں گومٹیاں، پاݨی دا ٹینک، کوئلیاں دی کوٹھڑی، چمنی، بھا دی ڈھنڈی، دخانی سیٹی، پسٹن، اڳونہیں چھڄے، تے متھے دی ٻلاٹ سیتی ہر شئے نشابر ہئی۔ اے دخانی انجݨ بھانویں چھک چھک کریندی سیٹی ݙیندا ریل دی پٹڑی تیں ہک ٹیشن توں ݙوجھے ٹیشن تئیں نہ بھڄ سڳدا ہا پر اوندے خوابیں تے ادریویں وچ ضرور درکدا رہ ویندا ہا۔ نارنگی دا آکھݨ ہا جو اے ریلوے انجݨ دا ماڈل ایں کمرے کوں جہان دے ڳوٹھیں، دریاویں تے جنگلیں نال ڳڈھیندا پئے۔ او ایں ماڈل توں ملتان وچ اکثر اݙݨ والی ددھڑ جیڑھی سو تاکڑیاں تے شیشیاں وچوں وی اندر لنگھ آندی ہئی، چھنڈکیندی تے ول ول ایندا پاسا بدلا کے ڈیندی ہئی۔ او آندی ہئی۔ ایں انجݨ پچھوں اڄ وی ویلھے دے اݨ ݙٹھے چھکڑے ٻدھل ہن تے اے چھک چھک کریندا، سیٹی ݙیندا ہک جاہوں ٻئی جاہ بھڄدا پئے۔ او دھمی نال جاڳے۔ بدراں دے چھیکڑی ݙہاکے دا سجھ کجھ چر پچھوں ابھرݨ والا ہا۔ انہاں تاکڑی وچوں ہک گھریے ہوئے شہر کوں بھالیا، جیڑھا ہمیش دی چڑھ ماری، کٹھال تے ݙڈھپ وچوں کݙݨ دا اوپرا روغن جھل ڳیا ہا۔ ایں ویلے اندرون شہر دیاں ہک ݙوجھے نال ڳنڈھیل کاٹھ دیاں ماڑیاں کہیں وݙے سمندری جہاز وانگوں پیاں ݙسدیاں ہن۔ جیہڑا ٻہوں ویلیاں توں اپݨی بندر اتے کھڑ ڳیا ہا۔ او ݙوہیں ݙوپہراں ویلے ملتان دی ہک قدیمی لائبریری وچ راحت پٹولی، حبیب پھلاہی تے مظفر بخاری دی تانگھ وچ ٻیٹھے ہن۔ نارنگی راحت پٹولی تے حبیب پھلاہی نال پہلے مل چکی ہئی پر مظفر بخاری نال پہلی ڄاݨ سنڄاݨ دی تانگھی ہئی۔ ایں ویلے لائبریری وچ ٻہوں تھولے لوک ہن تے ٻڈھڑا لائبریرین اپݨے سنگتیاں کٹھے کتاباں دیاں الماریاں دے ادھ وچ کرسیاں گھتوا کے ٻیٹھا ہا۔ اونکوں ݙیکھ کے لڳدا ہا جو او صدیاں توں لائبریری دیاں اندرونی راہداریاں وچ لتھا ہوئے تے آوݨ والے ہر ماݨوں کوں اپݨیاں ٹھلیاں ٹھلیاں اکھیں نال ݙیہدا ہے۔ ایں طرح کتاباں دیاں الماریاں دے موکلے تے درگھے جہان وچ اوندیاں اکھیں ہر کہیں دے نال ٹر پوندیاں ہن۔ او لوکیں نال آپ سونہہ کڈھیندا تے وت آپ ہی اݨ سونہا تھی ویندا ہا۔ اوندیاں اکھیں وچ ایں ڳالھ دی ترسلا بکھدی ہئی جو او ہر طرح دیاں کتاباں دے وچکار ٻیٹھے۔ اوندی ٻوتھی تے کتاباں پڑھݨ دے نال نال کتاباں نہ پڑھݨ دی وی دھڄ ہئی۔ تھولے چر پچھوں راحت پٹولی تے حبیب پھلائی وی لائبریری اچ پڄ ڳئے تے ہک پھیری وت نہ رنگی کوں اپݨے کٹھے ݙیکھ کے خوش تھئے۔ او لائبریری دی کھلی گیلری وچ رل ٻیٹھے جتھاں ݙاہ ٻارہاں کرسیاں تے ترے چار شیشے دے چوکٹھیاں والیاں نیزہ وچھل ہن۔ رات پٹولی نرنگی کے ڈے دیا بولی تیکوں مل کے سو کتاباں پڑھن جتنی خوشی تھئی ہے۔ نرنگی اے گالھ سن کے مسکی تے الوائی اے ساری خوشی ہک پھیریں وت مل باہون دی ہے۔ ایں بھوندے تے گڑدے کرے اتے کٹھا تھیون جنیں دا سوبھ ہے تے ڈوجھی پھیریں ول مل باہون جنیں دا بھاگ ہے۔ اساں ملتان تے اچ دے کہیں اڄوکے سبھاڳ وچوں کٹھے تھئے ہیں۔ حبیب پھلائی ٻولیا، اساں کہیں نویں ٻلارے وچ ملئے ہیں جݙݨ ساݙے ٻہوں سارے وچال ہولے ہولے مہاندرے پئے چلیندے ہن۔ میکوں لڳدے جو اساں کوئی ڳالھ کرݨ سانگے کٹھے تھیندے ہیں۔ ایں مد وچ مظفر بخاری دی لائبریری پڄایا۔ ایں گھݨی ہک گھاپری ہوئی موسم وی کتاباں دیاں الماریاں دے ایں پاسوں گیلری دی ہک میز اتے اکھیں جھمکیندی ٻیٹھی ہئی۔ ہک مد توں ایں رت ایں شہر دی روحانیت ناویں ڳل اندر پھلاں پنیاں دے ہار گھت کے پئی بھڄدی ہئی۔ ہک عرصے توں اے رت ننگے پیریں ٹردی۔ تے ہتھیں وچ کاسہ گھن کے ہک درگاہوں ݙوجھی تئیں پئی درکدی ہئی۔ اے موسم اگر بتی تے ہرٻل دی سوگندھ دی ہیلک ہئی تے کہیں بھوالی وچوں چھنڈوں ݙیوݨ تے واندا تھیوݨ دی جاتر پئی کھیݙدی ہئی۔ اے موسم ادوتیا دی مونجھ تے وحدت الوجود دے کلیپے وچ آ ڳئی ہئی۔ ایں ہکڑائی وچوں لوکیں دیاں ٻوتھیاں وی ہکے سویاں ݙسݨ پئے ڳیاں ہن۔ او موت تے حیاتی بارے ہکے سویاں ڳالھیں کریندے ہن تے اپݨی مئے دا کشتہ کریندے ہن۔ ایں شہر دا سب توں وݙا حکیم اوہو ہا جیڑھا لوکیں دی مئے کوں کھرل کر ݙیوے۔ انشار دے فٹ پاتھاں، باغاں تے چوکاں وچ اینجھے لوک دریاں وچھا کے ٻیٹھے ہن جیڑھے لوکیں دی مئے مارݨ دی وی ٹکے گھندے ہن۔ لائبریری دی گیلری وچ او سب ہک ݙوجھے نال ڳالھیں ٻیٹھے کریندے ہن تے انہاں دا دھیان انشار اتے لتھے ہوئے اپرپ دو ٹر پیا۔ اے با حبیب پھلائی آکھیا میکوں اے شار ہک ڈریے ہوئے سیہڑ وانگوں لگدے جیندی بوتھی پچھوں وحدت الوجود دی دڑک لگ گئی ہے لکھاری بولیا حاکم دا وس لگے تاں او اپنے درکھان خانیاں وچ کاٹھ دے ہکے سویں بندے گھڑے جیڑھے گلیاں تے بازاراں وچ اپنی مئیں توں واندے تھی کے کھٹ کھٹ کریندے ہوئے ٹرن ایں شہر دا نروان گھر ٻہوں ہیݨے بندے گھڑیندا ہے۔ ایں شہر دا تصوف خانہ اسمان کوں دیس تے بھوئیں کوں پردیس آہدا ہے۔ ایں لائبریری وچ ہک لکھاری اوں حیاتی دی ڳالھ پیا کریندا ہا جیڑھی شانتی تے مکتی دے دوکھے وچ آ ڳئی ہئی۔ جیڑھی ہکڑت دی بے رنگی کوں رنگ سمجھیندی ہئی۔ جیندا مکھ نت دیاں لکاوٹاں وچ بے مکھا تھیندا ویندا ہا۔ ایں لائبریری وچ راحت پٹولی وی ٻیٹھی ہئی جیڑھی اپݨی پریت وچ ملتان دے پراݨ وچوں نیاری تھی کے نکتھی ہئی۔ جیڑھی حبیب پھلائی نال اپݨے کہیں میل وچوں نت تکڑی ہئی۔ ایں لائبریری وچ نارنگی وی ٻیٹھی ہئی جئیں او شہر دی پراݨتا وچوں اپݨی ہوند کوں اڳاں ٹوریا ہا، جئیں او چدیاں خانگاہیں دی چھاں توں ہٹواں دھپ دا رستہ چوݨیا ہا، جئیں بھوپیاں دی ذات کوں رد کیتا، تے اپݨی گھابر کوں بچا گھدا ہا۔ ایں لائبریری وچ او ہک ڄݨا وی ٻیٹھا ہا جیڑھا پنج سو سال پہلے قتل تھیوݨ والی ہک تریمت ہیر دے قتل دی ایف آئی آر درج کراوݨ چاہندا ہا۔ او اپݨے خوابیں، ادھریویں تے اتھاریاں کوں منیندا ہا تے لوکیں دے خوابیں، ادھریویں تے اتھاریاں کوں آدر ݙیندا ہا۔ ایں ویلے مظفر بخاری وی نال ہا جیڑھا سگریٹ پیوݨ تے سنگتیاں کیتے چاہ پاݨی دا آہر کرݨ لائبریری توں ٻاہر وھگ ڳیا ہا۔ او ݙیجھے ݙینہہ نارنگی کٹھے عرفان حیدر ایڈوکیٹ دے دفتر پڄا تاں مظفر بخاری اتھاں پہلے ٻیٹھا ہا۔ مظفر بخاری تے عرفان حیدر انھاں کوں اپݨیاں کرسیاں توں اٹھی تے سینے تے ہتھ دھر کے آدر ݙتا ہک ڄݨے دا ݙوجھے عام ڄݨے کیتے آدر، دیوتاواں تے خداواں دے آدر توں اصلاں اصلوں وکھرا کم ہے۔ کہیں ڄݨے دا ݙوجھے ڄݨے کوں سینے تے ہتھ رکھ کے ملݨ ایں بھوئیں تے اوندے ڄمݨ تے جیوݨ دی منائت ہے۔ ہک ڄݨے دا سواڳت اوندی ہوند تے اوندے گھیر کوں منݨ دا سنیہا ہے۔ انہاں دی جیوݨ دے ایں دھارے کوں ماݨ ݙتا تے اپݨیاں کرسیاں تے ٻہہ تھئے۔ عرفان حیدر ایڈوکیٹ بسکٹ دا ہک ݙٻا پلیٹ وچ کھولیا تے دفتر وچ ہک نینگر کوں چاہ دا آکھیا۔ ہیر دے مقدمہ قتل دی فائل ایڈوکیٹ اڳوں لاتھی ہئی۔ عرفان حیدر آکھیا، تھاݨیدار عطا محمد فہیم ایہو کجھ ہی کر سڳدا ہا۔ او کہیں قصے وچ قتل اوندی جاہ تے ویلے مدعیت تے گواہیاں کوں سمجھݨ دی سرت ہی نئیں رکھدا۔ اوندے لیکھے ریاستی قانون گملے وچ لڳیا ہویا ہک وݨ ہے جیڑھا کݙݨ دا ودھݨوں تے پھل پھل ݙیوݨوں رہ ڳیا ہے۔ ݙو ڄݨے دفتر وچ آئے پر ایڈوکیٹ انہاں کوں نماشاں ویلے ملݨ دا آکھیا تے اپݨی ڳالھ ٹوری۔ اے مقدمہ ریاستی قانون اڳوں ہک عام ڄݨے دی چنتا ہے۔ ایہا چنتا ہی ایں ریاست کوں جیوݨ دے کئی نویں چڄ نال ڳݨ سڳدی ہے۔ نارنگی ایں مقدمے دی واہت کاری کوں سمجھݨا چاہندی ہئی۔ وکیل ٻولیا، اساں اے مقدمہ لڑ سڳدے ہیں۔ ساݙے ہک پاسے ریاستی قانون تے ݙوجھے پاسے دھرتی واسیں دی حکمت اے۔ اساں ایں مقدمے دی ایف آئی آر بھانویں ریاستی قانون موجب کٹوائی ہے تے سیشن کورٹ اچ پٹیشن وی ایں قانون وچوں ہی ݙیسوں پر ساݙا سارا مدعا اپݨے لوک وہار وچوں ہے۔ ایہو اڄوکا ودھارا ہے۔ ایں ریاستی قانون تے ساݙے لوک وہار وچ کتھائیں کوئی میل نئیں پر ول وی اساں لڑسوں۔ ایہو اڄوکا ٹکرا ہے۔ وکیل دا منشی ہک فائل میز اتے رکھ گیا۔ میں سمجھداں جو ایہ چھڑا قتل دا مقدمہ نئیں بھل جیون دے ویہاروں ہک ذمہ واری ہے۔ میکوں ایہ آہدیویں خوشی پئی تھیندی ہے جو میں ایں مقدمے دا وکیل ہاں۔ انہاں ساریاں عرفان حیدر ایڈووکیٹ کوں تھورے وندی وچوں ݙٹھا۔ مظفر بخاری ٻولیا، اے مقدمہ ہݨ کیڑھی واٹ ٹرسی؟ چاہ میز تے آ ڳئی ہئی تے عرفان حیدر مہمانیں توں کھنڈ دا پچھا۔ چاہ بݨائی تے ٻولیا، اساں ایس ایچ او طرفوں ایف آئی آر درج نہ تھیوݨ اتے سیشن کورٹ وچ پٹیشن پیسوں۔ او ݙوہیں اپݨے کمرے وچ ٻیٹھے ہن تے ٻاہروں ملتان دی رات دا پہلا پہر پیا لنگھدا ہا۔ اندرون تے بیرون شہر دیاں ڳلیاں جاڳدیاں پیاں ہن تے ٻوہیاں تے لوکیں دی آ ونڄ جاری ہئی۔ کہیں گھڑی وچوں نہ رنگی ٻولی۔ ٻہوں وݙے گھیریاں وچ اے شہر جیندا رہ ڳئے۔ اوں نرنگی کوں ݙٹھا تے ٻولیا، ایہ شاعر ادویتا تے وحدت الوجود دی کراڑی پکڑ وچوں وی لوکیں دے ناں تے ٻوتھیاں یاد رکھیندا ہے۔ درگاہیں دی دھمال پچھوں وی ڳلیاں دے نکے نکے ناچ کوں جاہ ݙیندا۔ صوفیاں دے سماع پچھوں وی خواجہ سراواں دے ویام دے گیت سݨدا ہے۔

اشار دیاں گلیاں کاٹھ یا پتھر وچ نئیں وٹیجاں۔ کتھائیں نہ کتھائیں ایں شہر دے دل دی پن چکی چلدی رہ ڳئی ہے۔ کتھائیں نہ کتھائیں ایں شہر دے چیتے دا ݙیوا ٻلدا رہ ڳیا ہے۔ اوں آکھیا اے شہر مسیتاں تے درگاہاں دے نالوں پوڑیاں لنگھ کے طرب بازار تئیں ویندا ہے۔ ٻہوں ساریاں ڳلیاں دے ڈھیر سارے گھریں وچ ترکاری پڄیندا ہے۔ ٻہوں ساریاں اݨ پرنیاں تریمتی دے ٻالیں کوں سکول پڄیندا تے پیو دے خانے وچ اپݨا ناں لکھویندا ہے۔ اے شاہر اندروں اندروں اتھوں دے کٹھے ہوئے قدیمی وسنیکاں نال ہتھ ملا کے رکھدا ہے۔ انہاں دے گھر

ٻاہروں بدلیں دے جڑݨ دا اݙاہ پیا آندا ہا۔ نرنگی دا دیان ہک پھیریں وت دخانی ریلوے انجݨ دے ماڈل دوں ڳیا۔ او ٻولی، اے انجݨ انگریزیں دے ݙڈھپ دی نشانی ہے، تیکوں کیویں لڳدے؟ اوکوں چنڳاں لڳیا جو نرنگی اڄ ٻہوں ساریاں ڳالھیں کیتن۔ او نرنگی دے نیڑ وچوں ٻولیا، بھانویں اے ریلوے دخانی انجݨ انگریزیں دی قبضہ گیری نال ڳنجھل ہے، جیویں گھوڑا ٻیاں قوماں دی چڑھ ماری نال ٻدھیل ہے، پر میں انگریزیں یا ٻیا قومیں نال جھیڑے وچ ایں انجݨ یا گھوڑے نال ویر نئیں رکھدا۔ اوں آکھیا، میݙا جھیڑا گھڑ سواریں نال ہے۔ گھوڑے نال نئیں۔ ایویں ای میݙا جھیڑا انگریزیں نال ہے ایں دخانی ریلوے انجݨ نال نئیں۔ اڄ گھوڑا ہووے یا ریلوے انجݨ ایں دھرتی نال ڳنڈھیج ڳئن تے انہاں تے کاوڑ نئیں بݨدی۔ نرنگی ہک واری وت ریل انجݨ دے ماڈل کوں ݙٹھا تے ٻولی۔ ایں شہر وچ انگریزیں دیاں قبراں، ریلوے سٹیشن چرچ، ہسپتال، گھنٹہ گھر۔ او فرج وچوں نارنگی کیتے امرود دے رس دا ہک ٹن پیک گھن آیا تے ٻولیا، میں انگریز دیاں قبراں بارے پہلے وی آکھیا ہا جو میݙے کول انہاں کیتے پھل ہن جو اے دھاڑل ساݙی مٹی وچ ستے پئن۔ اڄ انہاں ساریاں کالونیل عمارتاں کیتے چنڳائی جو ایہ ساڈے شہر دا حصہ ہن۔ میں انہاں بارے کہیں کوں مندا نہ بولن ڈیساں۔ اوں اپنی گالھ کوں اگونہاں ٹوریا۔ ایویں ہی میں اپنی ساری گھابر تے جھیڑے دے ہوندیاں وی انہاں نیلیاں سلھاں کوں وگاڑݨ دی موکل نہ ݙیساں۔ جی سئیں۔ ایہ ہئی نیلیاں سیلاں پچھوں دی اٹھارویں دری جیڑھی میں اڄ تہاݙے نال سانجھی کیتی ہے۔ انویہویں دری گھن کے ول حاضر تھیساں اوں ویلے تک میکوں اجازتاں ݙیو۔ اللہ ٻیلی۔